mainjuries anga aripo aiita vhari vamwe vanga vakadimburwa bullet rinopinda rovhura pese apa mhm. vamwe vanga vakadimburwa maruoko mhm. vamwe vanga vakapfurwa kuno maningi because vai vaikanda handizivi kutanga eh, munoziva anonzi

You know, you can't live like that. Mm. For years, I had nightmares mm -hmm. about it. It's not easy. Mm -hmm. I had nightmares for, for years and years and years mm -hmm. until eh, ndatozoitwa chivanhu okay.
okay.
ndopa zvakazopera mm -hmm. ndatozoudzwawo kunzi kunogezwa kunodini maparents angu ndobva vanditora ubva vandiendesawo kuchivanhu kwanonzi kunogezwa kwacho mhm. nekuita sei thats when i could sleep mhm. normally mhm. for years i couldn't sleep normally i couldn't eat normally many years okay mm. we, we, we will come back to, to, to, to the nightmares and this chivanhu that youare talking about because we also want to understand

pakaita spotter plane who comes oh, ichiflyer and people are saying ah ndege ndege ini vanangobuda ndikati zvamuri kuita zvendege ndege izvi kana ndege yaendai mucharohwa nemakomanda kubva ndadzokera mubaraki mhm. ndichingodzokera mubaraki imomo i really don't know what happened mhm. chandinoziva ndakazwa kuti kocho saka ndakabva ndabuda mubaraki ndikaona ndege dzakaita kuzara kudai mhm. dziri kuto dzakutotanga kutoataka yeah.
and uh, one, thing, one other thing is we, uh, uh, mab 52 akaseenzeswa ndeekuisrael mhm. haunzwe mm -hmm. sound kana ichibhomba mm -hmm. unozonzwa sound yauko yakumount haundeni uko okay.
ndopainoita sound oh, okay. that's why this attack you are so eh, unprepared for eh, eh. because dai dzakatakadzinzwa dzichiurira chatakangonzwa ispota plan ehe ispota plan after that eh, anga amabhombo saka inodai so ikabhombo aka ainenge isingariri hamuinzwe sound mhm. munozoinzwa sound yapfuura yauko ameno ainzi mab 52 bhomba zera kana kuti chiiwe because they were israeli made ndege idzodzo mm.
saka ndabuda mubaraki muya ah, ndege dzatowanda so, ndakabva ndamhanya zvamanzwa ati andaitaura paipopo paa pane chigoronga chaa chine mm. karukowa mm. nekuti mm. ndo kwataigezera ikoko okay.
saka ndakangobuda kubva ndakwankunewo ticket it was quite okay.
ndakamhanyawo ndapinda muya ah, zviri kuitika kumasuro uko hazvichaiti mm -hmm. saka ndamhanya mhanya mhanya there was this big big big tree kubva ndasvika bva ndati imomo pfe titoona pane macomrades akawanda akawanda ipopo takachovha tiri ipopo tikatonzwa maground force yakutotaura chirungu achiti eh, shoti eh, chini nekuti vanga vatodonhedzwa mhm. saka ini manje unfortunately that day nda ndakapfeka dress rangu color yanga iri white but with some blue maruwa eblue blue okay. saka takahwanda uko kwaane ground force mm -hmm. macomrades anga aripo nda ndakahwanda navo mm -hmm. because olivia bvisa dress unotonesa nevarungu
iyo yenyu yekuda smart you always smart ka
apa kuti ndirambe kubvisa dress mhm. ndibva ndabvisa dress rangu unfortunately ndandakapfeka pende yewhite dress rangu ndabata mhm. tagaragara tatiri ipopo paka ndakazwa ndarohwa nesomething kutarisa kudai ishell it's not the, it's not the bullet mm -hmm. but the shell part of it ndingadai ndisina gumbo iri okay. because ndakarohwa the shell was thicker than my thumb mm -hmm. but not the bullet okay
ah, rendege
okay tagara gara zvikazi we olivia ndazvine zvino ndabata dress ka mm. ndazvifukidza nemashizha zvikanzi we olivia bvisa bhurugu zvimwe zvinhu so Did, did, did, did this really happen? Of course.
Haisi ngano.
Ndatakakabva nana Nasha Chikwinya anga aripo pandandira. Kanzi Olivia, ndiza brugwa. Unotoonesa nevarungu. Ndobva ndati true brugwa. Ndakaona kuti makomrades nganitsvage pangu ndega mm. pekukava. Ndandabata dress rangu. Chakaita ndisarasa dress rangu ndakati ko ndikasafa ndinozoenda sei kune vamwe. Mm. Mm. Ndabata pendi yangu ndinayo anga ari mamukumbo ejongwe.

Uh-huh. pakufa wari apa wati who was checking who was looking at my nakedness okay everyone was holding on to their life saka ndini ndasimuka nedress rangu pandaita agolera you know the way we run mm -hmm. we don't run straight yeah zigzag zigzag zigzag mm.
kubva ndaona futi kamwe ka kagwasha kakapfumbira kubva ndapinda ah, kubva ndatoona ipopo pana Tabitha Magorira mm -hmm. and she was full, full with pregnancy mm -hmm. pane vamwewo ndatizii saka the fortunate part was ndakaenda kwanga kwatoviwa neground force kudhara okay so we remained there kusvikira kwasviba mm -hmm. in november that time mwedzi wanga uriko mm -hmm. i remember mm -hmm. yangwa kuti tichibva munzvimbo iyi tiende uku Anoda kutungamira ndiani apa kuti tungamira mberi. Mm. Hapana aruda kuenda mberi. Yeah.
Inga dress zangu ndapfeka. Okay. Asi kuti tirambe tiri panga kuti makomezi hande ndinoenda hangu kumberi. Because vanhu vaifunga kuti ari kumberi ndiye anotanga kushuta. Ndiye anotanga kufurwa. Mm.
Tiri kuenda, tiri kuenda, tiri murima. Ina haina kutombozviona kuti ndajamba comrade akafa. Okay.
Akazouya kumasoko kuti ah comrade zvikas ah tisamubata dzimwe nguva ari booby trapped. Tabva tamusiya. ndobva taenda and am sure nzvimbo yatorwa nditandii mm. ndopatakaenda paa pane zibuilding so eh. tasvika ipopo ndopa gathering point yemacomrades ndopa gathering and who do i meet there mm. one of my friends fara edith mkonde mm. akuwara okay. she can't walk mm -hmm then there was this young man ndofunga anga ari kuchindunduma anga ndofunga anga aitwa nenapa mubhombo okay. it was all pink no no this no skin mm. but vaidira napa muka mm-hmm. mm-hmm. what they were doing initially vaikanda mabhomb ka mm-hmm. then vozoisa napa napa munoziva kuti iacid yeah, yes, yeah.
inopisa okay. uh, eh, iyo
vamwe vanoti ndo yainzi agent orange yaisenziswa vietnam mm, iya mm, mm. ndo yavaizotevera nayo inokusvura gandainosvura ganda inopisa miri wese inodya infact ukakunonoka kuonekwa inodya kusvika pabhonzo eh.
then voisa futi chemical yairarisa i forgot to say that mm-hmm. chemical iyoyo vaiisa chemical yairarisa yekuti Eh, ukafamba famba after a while ipo patakabva imbaba tabuda kunze and ndofunga i slept for 12 hours okay.
everyone even the injured were sleeping okay. because takaisirwa that, that agent inorarisa iyoyo okay. okay.
saka takabva tatanga zviya zvekuti takutakura macomrades vaya vakuwara ukambotakura anorema zvishoma wozotakurawo anorema saka mwana uyu anga abhombwa uyu asina ganda uyu ndakamubereka asi pamba pasina pekuti unomubata nepapi mhm. ukamudai his in pain ukamudai his in pain saka mm, takazobvapo panzvimbo iyoyo tikafamba all night kusvikira taakuti taakuda kupinda muchimoyo okay.
kubva tazorora
tazorora kuchingoda kuchena kuma 8 yeah.
ndege dzaanzi akubhomba futi dzakatotipfuura dzichienda futi kobhomba kuko kuchimoyo okay. saka takazongofambawo tactively kubva tapinda muchimoyo sakwa kune gathering point yanga iripo mm -hmm. tibva taenda pagathering point paya Vakutoti simukai tiwerenga nesu woona vasipo vacho mhm. vakawanda. Mhm. And chimwe chinhu chakaitika after chimoyo attack vasikana vazhinji vakaita on. Nofunga inyaya yekuvhunduka mhm. kutege. Vaita on hakuna hakuna chinonzi pedi mvura yacho chaiyo hakuna hakuna mm.
it was so pathetic mm -hmm. It was really really pathetic. Mm-hmm. Vamwe takatosurviva nekuti inini kuhondo handifungi ndakaita oni kana ka six for the five years. Mm-hmm. Saka
comrade, I have spoken to many uh, uh, female freedom fighters and they tell me this that you know sometimes you not go for your menstrual periods Yeah, that's very true. How did that happen?
Because that's anti-nature. How did that happen? I think what? a lot is involved. Mm -hmm. uh, I understand pakatanga hondo pane zvakaitwa nambuya nehanda handiri mm. vagadzira asikana okay. then malnutrition ko ropa rekubudisa ndiriona epiko rekurana kuti ndirarame ndisina nekuti ndine nzara is that bad so it was a combination of

so these girls ah, it was, it was sad mm -hmm. Eh, frelimo yakazama kuti batsirawo nofunga neunited ah, because hapa pakaunganiwa mm -hmm. its like chimoyo yese kembu yese mm -hmm. vakanga vakwanisa kubuda muhondo vanga vari paplace iyo pari paground rebhora handiti it was like a stadium like eh, and, uh, something like that it was like a because stadium. pane ma, mm. ma, ma, ma, ma, ma, mabhenji aya akati aya okay. achidzika achidai mm -hmm. so i think it was a stadium okay. hakuna matoilets
kubva kwangocherwa matrench ekuti would just use them as trenches okay.
hatina magumbezi hatina chekudya handiti takagara po nguva yakareba sei maybe a week or so kubva tazoendeswa kuinchope kuinchope siti mamuri musango mai sango comrade um, she was talking of going numb and uh, walking while its others were running around. How did you go through this yourself and remained normal?
zvinhu zvehondo zvinotadza kunzwisisika mm-hmm. and ndinofunga kuti zvakaenzana unoti atiri vana vadiki you know it was so delusionary i would say okay. semwana mudikika mm -hmm. uri musituation yausingatombonzwisisi kuti chii chiri kuitika okay. kuti uzive kuti zviri normal here mhm. eh, hazvisi mm -hmm. normal here asi ndo zviri kuitika okay. zvapanoti ipopo pandakanzi olivia visa dress dai anga ari nhasi kandaiti kana imi musikadi kukem kukava neni simukai okay. ndine dress rangu ibva handisi kuzoita
but nekuti ipopo unanga wari namo wobva wati kusvika ndichinetsana nemacomrades aya nenyaya yedress ini ngavanozofa nekuti ndini ndine dress rewhite ngandizvibvire zvangu pano its like hadzisi kushanda dziri kushanda asi hadzisi kushanda
now I, i have a question for the two of you um, you said that um, two weeks before this attack the leaders have been told like when a company had been told mm. that there was a likelihood of an attack mm. and this went on to happen

and that gives us experience yekuti ah, hondo ndo zvainoitwa nhai because tanga tisati tambopinda musituation yakadaro okay. then eh, kune hondo dzakazoitwa inini i didn't only i wasn't only in one nehondo eh, yekupi chimoyo eh, after chimoyo kwakaitika yekuoperations okay. i was there foot okay. operations camp iyoyo okay.
uh, i was there foot okay. but ikoko zvakaitika ndezvekuti

kugondola kusango kwataingogara musango uko vane watombo kutaura kupungwe kupungwe eh, oh, kupungwe eh, takaenda kupungwe mhm. kupungwe manje eh, yanga yanyaya yesurvival mhm. because kupungwe taitongogara taitongogara muku mukafa musango taingogara musango tauya tozodya kwaedza musango
animals tori nani nokuti ndiyo pattern yazo yelife mm-hmm. ava vanhu vakuzvitena into animals
so ndakagara kupungwe ndiri kupungwe kubva ndaitwa recold nenyaya yeukomiza iyoyi mm-hmm. kubva ndaenda kudoroi kubva ndaenda kukuasikana kudoroi bhesi revasikana mm. kubva ndaenda koita komiza okay.
ndagara gara
i was called kuti ndiende kumudzingadzi okay.
koita komiza that was 78 okay.
kwandangana uko mm -hmm. sabva so, ndagara gara gara kumudzingadzi I don't know what happened. Mm -hmm. Kubva ndadzokera kudoroi. Okay.
Then I was posted to Mudzingadzi again. Okay.
Ndapostwa kuMudzingadzi. That was now 17 9 early. Okay.
By the way, Mudzingadzi was a production camp. Okay.
Tairima tichichengeta mabroiler achizoendeswa kune mamwe makemp. Different camps. Okay.
Tichirima mavheji chichi chichi. Mm -hmm. Saka anga ari commander ipopo mukuru angu ari William Ndangara. Mm -hmm. Yeah. yeah, he was a good commander and he was a harsh man. Mm -hmm. Saka um, ndadzokera kumudzingazi kechitu. Um, at one point ndakaita jaundice, ndaka, I went yellow maziso. Mm -hmm. kubva ndaenda kundaadmitwa kuchimoyo okay.
ndichibva kuchimoyo kuya ndodzoka kumudzinga dzoku because originally vandangana vanga vane thought yekuti vanhu vekuchipingi vanoroya okay. vanhu vekwarusape vari right vekwana mount darwin mount darwin masvikiro okay.
saka i happened to be from chipinge okay saka pane umwe mwana wekuchipinge ataa tinayo pamudzingadzi mm -hmm. akatotorwa akaenda kwamasekuru uko kotreatwa chiroya okay according to him mm -hmm. saka nii ndiri kubva kuchimoyo kuhospital nditosvika zvikasi kwanzi ndakazi vanhu vari kuimba uyawo kutiza kutiza kunoita zimboenda ritiza mosva yaro Kasi kuuraya mai vacho kuuraya pasi pano those songs saka inini ndizonziso kuti chiri kuitika pana pa chii what is going on here saka sa munhu anga ari base commissar ndai ndine assistant wangu hmm. ndaisheya na secretary aitaipa hmm. vati unoziva here olivia kwanga uri kuchimoyo zvakanzi olivia anoroya wakanzi unoroya munhu aiconfide oneni mm -hmm. ndikati hoo zvikasi ende ndosaka vanhu vachiimba kana wasvika ndikati ah no problem ini haina dambudziko nazvo mhm. kubva nda one morning zvangu kubva ndagogodzera vandangana one evening mhm. ndikati zvikanzi ndiani ndo vanga vari mataura ndikati ah ndicomrade olivia zvikanzi chii ndikati ah ndaa ndichidawo kuti ndidzokere kudepartment kwandakadeployiwa kainini saka ndokuda kudzokera kwandakabva zvikanzi zvaita sei ndikati nyaya yacho mii munotoiziva okay.
zvikanzi ee eh, vanhu vari kubhuya ndikati ndosaka ndati ndoda kudzokera zvikanzi hapana kwaunoenda ndikati fine i don't know kuti zvakaitawo sei mwandiri mhm. ndikati kana pasina kwandiri kuenda mukandishaya nautorwa ndimatsangaisa ndoti anga atanga matsanga mhm. ndiri kutodzokera kuchimoyo kwanu kudepartment rakandideploya panako mhm. ndokwandiri kudzokera varara mangwana makuseni ndakatomuka ndichitopfeka ready to go i don't know where i was going but i could not stand nyaya yekunditi ndinonzi ndinoroya Comrade Ndangana, at that time, what post did he have? anga ari aikomana This is someone quite senior, yes and you are telling him, kuti, I'm going to leave, and uh, in the morning you are packing. Were you defying orders here? I was not defining orders, but I was not a witch and I've never been. Mm -hmm. Saka I could not stand ka tiri vana vadiki. Mm -hmm. Ukasvika pano uraya mai vake iwe uraya basi. Eh. Ndiwo uri kuimba ka. Mm -hmm. Ukatoda vanhu vari ngokutarisa. Okay. I could not stand that. Okay. And ndichakuudza kuti mberi I was so traumatized. Mm -hmm. Serious.

because I could not stand that and ndazokera padoroi manje unozoti ndandisingarari ndandisingarari because semwana mudiki tozoti kwanzi kune vamwe varoyi vasingazi kuti vanoroya vanozongoshama vabuda saka inini ndairamba ndakasvinura ndoda kuona kuti ndichabuda rini mubhodhi mangu ndakuenda unoroya because i was so confused mm -hmm. saka I, and I became so defensive muupenyu hwangu zvekuti I don't know zvakatozopera mm. because ndati mnhu akanditarisa steri nokoti chakatonasa kuti ona iziroi mm. mm. pakurara ndaitogara ndakaneta because nda ndisingara ndora tairara nevamwe and ndairara mukaposte kemacommanders i think tairara tiri four vamwe vanhu vangu vasingazivi zvavo zvinoitika kwandiri but ndairara mm. ndichaona kuti pane pandichaona ndabuda here so, so comrade from what you're saying um, the way ndangana or this way people were talking about you you tell me the issue of uh, tribe tribalism that was, was also there that was his belief i don't know where he got it vekwarusape mm-hmm. eh, vanga vakanaka because mukadzi wake ndokwaibva vekumount darwin vanga vakanaka nekuti masvikiro iye akanga anoti anobvawo kuchipinge kundu chinobva varoi and tribalism was rife she can tell you uh, tribalism yanga iriko okay because one first and foremost uh, you know zvimwe zvinhu hazvibvi matiri okay eh, ndombopa example yekuti when i was growing up kumusha uko kuchimanimani mhm. ana sekuru vangu vakaroora vakadzi vasiri vemu vemuvillage imomo mhm. vakanotora kubhohera vamwe vakanotora kwamutema uko okay. vamwe vakanotora somewhere else mm. vamwe vakatora kumasvingo okay. there was this thing yekungoti vakadzi vekumasvingo vakadzi vekubhohera havaite dai uchinge uchiroora muno muarea okay. you know tina pane kanhu ikako but it's a, it's a law it's uh, uh, it, it was something that people used to do okay. when we went kuhondo isusu takaenda kunana 75 vakatanga kuenda kuhondo vazhinji vaibva kuna namam darwin mm, yes, yeah. e, mutoko mam darwin yes. zvichienda mm, zvakadai mm, mm. ndo vakatanga vanga vari masenior ekuhondo mm -hmm, mm -hmm. so th there was this thing yekuti isusu takatanga kuuya kuhondo yemumakuzotevera eh, kwavari yanga yatopera and then we had uh, other people. Uh, these are individuals. We are not saying everyone. Okay. It was a condoned action. No. Oh, oh, no, okay. no, no, no. These no. are These are individuals. Ehe, these are individuals with that kind of thinking. Okay. Vaigona kufunga kuti isusu manje anti vazhinji vedu vakabva kunana Mount Darwin, kunana Centenary, kunana whatever whatever mm-hmm, uko. Mm-hmm, mm-hmm. Ku upper Zambezi uko, ku Mash Central, Mash Mash North, Mash East, Mash East, Mash West uko, Mash West kunyanya. kwakange kuine ningirikini vanhu vanga vasina kuenda kuchikoro vazhinji okay. isusu takabva kumanikaland uko ndisu tanga tamafom t iwayo mafom f mhm. vana hoyini bilava mhm. vanani vanga vatoita vanga vakumatitu vamwewo vaibva vari kumayunivhesiti okay handiti mhm. tanga takatofundaakoti
we were a threat eh okay we were a threat because chirungu chamataura ichi kuti munotaura chirungu pano eh. muri ma comrades akafunda it was eh, it was ningirikini eh, ikoko example pane umwe comrade akanga kwanzi mm. what were the people chichi and drift away eh eh eh vanzwa drift away kutiza muhondo yakapinza vanhu mujeri aiwa uh, munokaziva here kambo kemahurricanes kainzi drift away kati free my soul aiwa ndiyanikoaiwadobi gray
chakasungisa vanhu chimbo chii eh. drift away ndozvaanzwa chakatisungisa Okay. Isusu chaiye takaraga takagara kuchikara kuboso takasungwa nanyati eh.
kuti zati uya nyati.
Eh, takasungwa isusu nanyati. Ni group rangu tati nana sabota inini ati ah, handakati wandei nana oshilaimo nana oshila nanani nana patricia mm. nana slivia nanani takawanda okay. kungoimba masongs eh, ndati nguva yedu kuboarding taita masong book ka

vakava not maximum yaanga akaita igrade 5 mm. inenge isi mhosva yake ndo mamiri azvanhu zvakaita yes, yeah. tazouya isusu tataita threat yekuti one takaenda kuchikoro two vane materitories avo avanga vakamaka vanofunga kuti tava kopindira mumaterritories okay. waiti wageza nekapfuti kedanda uri patembwa apo mm. comrade paumire ipopo Prone position take and kororo.
Okay. Wasiya futi uri pa training wabva kogeza takwesha nejecha randataura riya. Uh -huh. Ndapfekawo hembe dzakachena dzisiri dze training. Okay. Takuenda kodya ndasiya kadanda ke futi. Okay.
Ava ndikomanda unoda ku exercise authority yavo. Uh eh. -huh. Paumire ipopo prone position take and kororo. Okay. Kukusaiza ka. Of course military imilitary eh. but pamwe pacho paona kuti kwakushanda munhu mm. aisiri military kwakushandakwakushanda comrade akati tsvukirei anenge ari nani eh. we went through all that. no eh, you know pane nyaya yemataura babani mangu is scratch as well so i want to, to, to you to, to, to talk about it in deep in depth you spoke about taking other people's territories here um, Let's talk about this, you know. Um, there is talk about uh, issue of women. Eh. Uh, makudanana nemashef eh. kuhondo. Was this something that happened?
Um, isu sati ati vana vadiki zvekuti ndo zvakati survivisa kazhinji kacho mm-hmm. If ever ndakada nemunhu mm. it was by choice mm. not by force, force. Mm -mm. Okay.
asi vasikana vanga vakaenda kuhondo vakatsvukira vari vakuru mm -hmm. dzanga dzavanga vati ibvei toti vakuma 18 and above vamwe vacho havanodana nemashefu ndaiti apa tiri kutaura nyaya dzehondo mhm, havana kudana mashefu nemashefu nekuda kuda mashefu mhm. vamwe vacho vaideedzwa i remember tichirara mumabharaki kunotumwa mukomana ane katochi ko apiwa description yatandi nekuti tandi akanaka ende ati bvei zera okay anozoenda uya natandi
okay avanakuita izvozvo ndivana bhomba diaries okay anonzi enda uya natandi vana bhomba diary hapana agreement iripo uh-huh. tandi awiwa naye anonzi arare okay e, akaramba anogona kuto kwangu kuna amwe makomanda anga ane utsinye mhm. anogona kutozvirowerwa kana kutozviiswa mukajeri ini oh, see this thing here mhm. tandi ndakambokuratidza pane ska akasamoya apa mm, mm, mm. mudzanga wefodya this is 1976 nsai ndaenda kutembwe pachibavawa mhm. i was young i was only 16 tiri kubva kukitchen kukuzinya manheru tiri kufamba sa ndakapfeka jezi rewhite mm. takangozi uyo ano akapfeka chowhite uyo mbauye pano okay.
ndii ndakapfeka chewhite vamwe autotiza mm. apa nekutya kubva ndaenda ndapinda mukamba ikoko kehuswa mamuna comrade anga ane amuslim nekuti anga akuwara kuhondo mm -hmm. akadai kubva angu nditi comrade uri kuenzera muno ndikati andinzeri munoyi oh you're sleeping here ndikati aa ah, comrade zvikazi ndakakuwara ndichikupodonora unora uri kuenzera muno saka the only chair yanga irimo kamubhedha kaka kaka keuswa aka hmm. iye akamira apa i seeing this iam looking at this eh, angatori iam looking this person anenge person then akabva asimuka sandakagara apa ka so he came abva auya apa zvikanzi ndati unoenzera muno ndikati ndikomredi handienzeri muno ari kuputa kochi yake unoenzera muno saka i think nezera rangu iroro i was still very innocent uh-huh. ndakati comrade wasaka saka what i did is ndakabata ruoko rwuya rwakakuwara uh-huh. ndazokura ndakuziva zvinoitika i think his intention was was going to open the legs. and then okay so ini ndakabata ruoko rwakakuwara hey, eh, comrade uri mutengesi ini kubva ndatisa okay

it was mashefu vanga variko nekare vanga vakura vanga vabvezora
eh, kune vakaita sana nyati vaya vaya mhm. ana nyati ana bombadiari ana umwe ainzi saudi ah, vamwe vacho ndatoakatozombozvipindira mujeri eh,
vamwe vakazosungwa ne this behavior eh, because of that kind of behavior okay. but kubvira ipapo pakasugwa ivavo

mashefu ndofunga vaiziva end result okay.
saka kumavhonde i was mm. now in mavhonde mm. after okay. mavhonde attack mm -hmm. tibva tangonzi munhu wese kumusha okay.
and it was before isati asid fire mm -hmm. kunana september september ukokoko september october the november andinazoziva okay.
saka takapinda gurupu redu takapinda takawanda mm -hmm. i think tatukama kana 150 ingoti akwaungaverengi okay.
um, and pagroup ratakapinda uh, it was like ini ndandagara nditori detachment commisa mm -hmm. saka pagroup ratakapinda naro nevasikana i became commander wevasikana ivo vegroup iroro okay. saka takapinda tikakwira tsetsera iya ine mbiri mm -hmm. iro gomo risingakwirikiro mm -hmm. tibva takwira ubva tati chi ndofunga takabudira tazofamba ndinoziva kuti takazopindira mubocha okay.
bocha bohera mm -hmm. bohera gutu mm -hmm. kwagutu tikapfuura nepamba pamahofa takatomboparararara okay.
tibva ta tasvika kunjanje njanje iyi zimutoko mm -hmm. ndokwatakaudzwa sisifaya ikoko okay.

Okay. Kumbe, did you eventually go to the war front and uh, tell me how you, uh, you inini handina kuzouya kufront front uh -huh. Eh, pese mm. but ndakapedzisira ndiri muoperations base yanga iri kuborder okay. ku mavondi
not mavondi okay. ah, mavondi yanga iri mukati oh, okay. e, kune maoperation bases iyo yanga isina zita mani okay. andisozitira inzi chii zita rayo okay. Ko taive nana comrade tongogara vana comrade tungamirai kwanga kuine mashape ndokwaibva operation ehe because ndakazenge ndatrainwa sanurse Oh, saka okay. ndini ndanda base mo wavo okay. weku- weku- wekuita wekurapa vanhu vanobva kufranti vachisvika ipapo neku nevanenge vachi va- va- va- vanenge vakuvara vaya vaya Okay. vachisvikira ipapo ini ndi- I- I- it was- it was my first thi- this was their first port of call Cool. Okay. but iri- iri tantiri mubhodha bhodha chaimo chaimo Okay. kuri kupungwe uko Okay. tiri mu- ti- ndokwandakapedzisira ndave until independence Okay. ikoko Okay. eh.

It was a very close call, close chaiyo yekutoti mm -hmm. Eh, every time because vangu vasingagarepo permanently okay vaifamba famba ka kumaningirikini mm -hmm. but because this was an operation operations base mm -hmm. ndo pairongerwa hondo dzese dzinoitwa kuno vanouya kuno vanopfuura nepo okay. vanobva kuno kufront vanosvika neipapo okay. so eh, comrade tongogara was eh,

comrade sheba gava okay iye munangagwa uh-huh. namujuru mm. ndaingoto akangoti hapana akambotaura neni directly okay asi ndaingotivaingondityisa souri kutaura vanhu four ivavo comrade gava fox gava haa ah, comrade fox gava vangaitori ndaitoti kana vauya vaitoziva kuti kune shamwari yangu tandi vondidaidza mupfanha uya vachitaurira majokes vachidii vaitidaidza takawanda votitaurira majokes toseka todii he was, he was approachable okay. and ndiye munhu wataigona kutaura kuti hatina mapedzi okay. kana maendawo kumana nemaputomunatifungawo munatifungawo okay. kana kuine sipo ivo vaitoziva vaitotiigira okay. ndainge vatyira kure eh, hapana eh, chavakambondiita eh, because inini i had this interaction, interaction with them yes, pa, yes, pa, yeah. camp pamwe chete mm, mm. and we, there were a few of us girls ipapo yep, okay. they were i think they were only about pampa na jili okay zindi eh, jili zindi uyu na na ningirikini na uh, tolapi okay. ndaishanda na tolapi neni and a few other vanga vari mashefu but isusu zvedu ndisu tanga tisina nyembe dzakawanda tanga tichingonzi detachment commanders detachment mo okay. but panga pasina vanhu vakawanda vasikana vanga varipo ndofunga vaisvika 20 okay. Eh, or 30 okay. but vazhinji vacho vanga vaine mapositions avo panga angori vanhu vari kuenda kumapositions emabasa avo avanoita okay. Ehe. Okay. saka we, we had proper interaction na, ndai, I, vanhu vese ivavo i had proper interaction navo even comrade tongogara vaiti vakauya vaichenge- handichataura hangu zvimwe zvoti vaindichengetesa doro ravo No, no, no, I mean, this was, this was happening. ndini ndaichengeta inonzi kuclinic hondo ndochengeteswa doro because vaiti

tikapinda muzimbabwe he was one of our best best tingada tisiri patiri apa mm. if he had mm. lived yeah maybe we don't know yeah mafungiro eh, we don't know so change.
so yeah, from there where did you go now from there eh, from there handina kuzoenda kumwe kunhu pakabva kwazoita sesfire sesfire okay eh, ndobva ndazongotakurana nevanga vakakuvara vanga variko mm -hmm. ndobva tauya kuno eh, ah, takatozouya long after ceasefire kuna kuma 19 kuma takatouya just before independence oh, okay kuma takauya muna march oh, okay eh.
where did you go eh, tauya muna march takasvikira ku ku kugoromonzi okay eh ndokwatakasvikira okay. but ah, ina ndatozomboswera ikoko kana one day because ndakawana ndakamirirwa nei Eh, ningirikeni muramu wangu wasandura uh, eh, justice sandura okay eh, wangu eh, wangu wakaroora sisi wangu oh, okay saka ndakaona wakatondimirira ikoko mm -hmm. kuvanzwa kuti ndakuuya okay eh, ndobva wangosvika vachinitora handakuzombogara panguva refu oh, okay yeah, ndofunga ndakangorara two nights chete okay. third night ndobva vatonitora okay mm.
And yourself, uh, where did you go? Mm, ndakasvikira kufoxtrot pandakazouya mm -hmm. just before elections mm -hmm. ndakavhotera kufoxtrot okay. chingopedza kuvhota zvikazi makomiza folap mm -hmm. kubva tatakurwa kubva tauya kuharare tauya kuharare takaiswa pagoromonzi farm apo okay.
tagara pagoromonzi farm tata kutibva tatongo deployiwa mhm. kubva ndadeployiwa kwamutare okay manicaland province tiita futi zvemakampeini mhm. kana kuti anga achiri makampeini here ea because matata vhota kaiso mhm. but taidzidzisa pofu okay takadini i think ipopo vakaita zvekuti munhu kwako kuprovince kwako i think that was because vanhu vanda andinawo vese they were from manicaland takangoiswa mwamutare tichigara taigara taigara pa little swallow in apo muromo anotari umwe mupakati apa mutown eh, tichienda kuoffice mm. saka takagara ikoko ndofunga chist tongoti eh, may june handichazvizivi midzi yacho kubva tazongosvotwawo tinekugara ikoko kubva ndangopekawo mabhegi angu kubva ndauya kuharare okay.
Ndauya kuHarare ndokwava kune mukomana wangu.
Was your boyfriend there? Ah, yeah. Saka ndauya kuHarare then I did not even know that I was pregnant. Saka ndauya kuHarare ndakabva ndagara pa, pa Goromonzi. Then I was deployed kuenda kuchikoro ku Alvo Training Center.
Okay. Where is that? Kumasvingo.
Okay.
Yakunzi Mushagashi.
Ah. Okay. Saka oh. ndakaita ipopo my certificate in eh, community development. Okay.
ndichingopedza chikoro mhm. mangwana acho vandabvisirwa fuma i became mai ah. then i worked local government mhm. eighty 1 January 81 ndandatova kubasa okay.
local government then youth okay.
then
uh, local government muno kubva ndaita youth kuchimnoi okay. briefly okay.
but i hate to transfer to plumtree because murume wangu ndokwanga aendeswa nebasa okay. saka i went to plumtree sa ndamboti ndogona chindevere oh, yeah. saka okay.
82 83 84 85 9 plumtree

Hapapasina nyaya yesori.
zvakaitika ndezvekutinini
ndadzoka panguva yekampeni iyoyi tiri kumamanikaland kwakaita meeting kuchipinge kudistrict kwedu saka ndiri ikoko vanhu vauya aka eh, meeting meeting pana business neni wekumusha kwedu pachibuwe business center mm-hmm. akandiona eh, eh, saka tatagara tine mvumo yekukumbira kuenda kumba okay. saka ndakumbira vanhu vana andinayo ipapo vakuru zvikazoenda mm -hmm. saka ndakabva ndatotakurwa nerori mhm. ndaenda kumusha saka kwanga kwatova usiku mm -hmm. ah, munhu aifara kana ainzi sofa mm. kuti auya neni mm. saka anga usvika and vanhu vanga vachangu vanga vachangu vanga vari mukipi ka vanhu ava mm. vanga vari mukipi okay. because that was 1988 mm -hmm. saka tichingosvika tauya nakomre vanhu unongoziva upenyu hwemukipi wanga ungori pathetic baba wangu wakazvizororera apo mai vangu vari apo vanhu vakasafanika vari kunzwa zvisizvo kutasa vari kuona firimu mm, kunga firimu ende ranga ritori firimu inini wekutoziva kuti baba vangu namai vangu vapenyu unoziva being a last born mm, mm. Ah.
ugotwe huya wakuda kudzoka ah, ah, ndandagara hangu ndiri strong last born i wasn't eh, kagotwe kamwe kaya no, no, no, no.
okay saka ah vanhu vatoorganiza vana patova nepungwe okay. ndinoda kutoona hama dzangu patova nepungwe it was so joyous zvekuti zvekuti kutoti sorry zvaazvisingaiti kuti unoti sori vanhu vari kutofara kuti wadzoka and eh, ndakutaura nababa wangu achiti ah nditaure kati makavhotera yani zvikazi ah isusu kuchipinge kaoriginal kuti tatiri vanhu vekuanda maningi tolela mm, isusu mm, mm. and even patakaenda kuhondo tatakamobilizwa nezanu ndiwo yanga yakatimobilize saka baba wangu ndavakubvisa kuti makavhotera zvikazi ah takazongovhotera kamugabe ndiye akauya nevana its like He had to change his choice. Oh, okay. Kuti Mugabe ndiye akauya nevanhu. Dai zvaa zvisizvo. Taivhotera. Vaivhotera. Ah, okay. You, comrade, in me, how did you meet your family when you came back? Uh, as I said, eh, ndakauya kuzotorwa ndakauya kuzotorwa Goromonzi nemuramu wangu. Mm -hmm. Pangwari eh, Justice Sandura. Okay. Eh, vatitora vakabva vaenda neni kupi? Ku Highfield okay. kumba kwedu. Okay. mm. vaenda neni baba wangu wanga washaya manje okay. baba kwanga kusina mm -hmm. mai vari kupi kumusha okay. saka kwakazongoitwa arrangement yekuti ndidi kuhighfield kwangu kuinana sisi vaigara okay. ndambogara ndakangogara about three four days okay. ndobva ndatorongedza kwakuenda kupi kumusha, kumusha kunama ndiri gotwewo futi oh, okay. saka ndakabva ndaenda kumusha kuna mai ndasvika ndakaburuka ndakaenda hangu nebhasi okay because yanga isiri it was soon after independence ka zvinhu zvanga zvisati zvave okay very tough back to normal okay. normal okay. Eh saka ndaenda kuya kuya ndakaburuka bhazi ndatakura kabhegi kangu kandatengerwa kandakaa ndapuhwa mari pa 88 manika mhm. ndakapuhwa tumari okay kamari kekuendesa because ini ndakazenge ndisiri kuassembly point ka ndandinopuhwa mari yekuassembly point yes yeah. saka ndakazopuhwa pa 88 manika ndaburuka pamba pedu is not far from the road saka ndakaburuka ndoenda a ah, vanhu vakafenda ndichingosvika vanhu sekuru wangu ndo wakatanga kundiona ndakaona munhu murume mukuru rdi hakuna munhu Kati ko chii?
Ini zvangu ndototarisa kuti waita sei sekuru kuzomhanya vanhu vakazomhanya kavaone ndini ndiri kumutsatsa mai vatouyawo mai vangu vakangosvika vakangotibata musana vakangonditarisa vakadai ati ndiwe ndikati ndini zvauno mupenyu vanhu kwauchitomhanya mhanya kwakuurairwa jongwe remusi iwoyo mangwana mbudzi hama dzichiuya dzichindiona ha pakafarwa mm.
Tell me, you, you, you, you, you spoke about kuti you were traumatized gara independent Zimbabwe maflashes aita come back and so on. Yeah, hazvingaregi. Mukataura, eh. mukataura kuti makazogadzirwa here. take us uh, what was that uh, what it was ininiwo i'm not uh, i'm not going to say i'm, a, I, I'm, I'm, I'm an expert in these things mm -hmm. but zvaiitika ndezvekuti for a long time mai wangu baba wangu as i said baba wangu washaya mm -hmm. and iwo ndiri last born kumba kwedu handiti mm -hmm. ndasara namai chete okay ndasara namai chete i don't think mai vaiziva zvekuita okay maybe dai baba vanga varipo vangadai vakaziva zvekuita mm -hmm. saka ndasara ndaiita maflashes iwayo hakuna musi wandairara hope mhm. ndikasarota mm -hmm. hondo okay. i was always muhondo mm -hmm. always muhondo kokarara then dzimwe okay. nguva waidai so anditoti ndoti ndiri kumusha mm -hmm. ndege yopfuura ndakarara ndinomuka ndotomhanya kubuda kumhanya kutiza kuenda panze okay because when, when these things are coming these things are coming then vana sekuruwo mhm. ndobva vati aiwa mwana anoda kuti zvidi munhu akabva kuhondo kwakafa vanhu vakawanda mhm. anofanirwa ku zvinofanirwa kugadziriswa okay pobikwa doro poitwa zvinoitwa ponzwinyi okay. kuti mweya iyaiya yevamwe vangu va, like i said handindaida kumhanya kuno kunonunura shamwari yangu yairwara mhm, then ndobva pabombwa eh, ndobva pabombwa mhm. that attachment okay. Mm, vanoziva the spiritual implication vanoti inoramba iinewe those things mm -hmm. nevanhu vanofa around you mhm. takafirwa nevanhu vakawanda hatisi kutaura ivavo chete kune vamwe vakafa around us mhm. semunhu aivawo futi nesi mhm, kune vanhu vaifa ehe kune mhm. vanhu vataibata vaifa and were still very young, very young. Mm. so ivo vakuru ndo vaiziva zvekuita vakaita zvavakaita vakabika doro ravo vakaita chivanhu chacho vachiomberera vachiita sei vachinoisa musango zvimwe vaingonoisa musango voreverera ikoko okay. mwana adzoka kubva kuhondo chichichichi okay. ndozvakaitwa ndo izvi mm -hmm. zvanzarwo to be honest with you I, handina kuzomborota hondo hope dzekuhondo futi okay. i was okay, okay. I, i became no, uh, normal hazvirevi kuti hangu handirote once in a while mm. once in a while and kana ndatodzirota this time

Isusu kumba kwedu vabereki vangu vakagara vachiita zvechikristu izvozvo mm -hmm. tikangobarwawo mazviri mm -hmm. so when i came back kwakaitwa a big christian prayer okay. ndo zvakangoitikawo kwandiri okay.
okay. um,
zvekurota hondo izvi sechinhu chani chakato You know when you go through something mm -hmm. zvakatozongoperawo okay.
ini ndagara kada ndandisina kurara ndaisingadi ndege ndobruka over me i remember ndiri pafoxtrot kuti mahelicopter ndo aionza chikafu handiti mm. helicopter ichiuya ini taitogava akomana kwete ini ndega uh -huh. munhu wese atofunga kuti taakwatakwa nekuti weare not very sure kuti kuti hondo yapera taikungoti zvine kachikuruku karimo kuti wada kuti unganidza wozotibata mushe okay. saka it took time mm -hmm. kuti ndiite get over that okay. saka zvine zvino handicharoti ipapo ndaivhunduka wakarara fortunately zvanhu zvakanakira kuti anga akarara paside pangu anga akabudawo muhondo macho saka zvaa zvisingamushamisi kuti mm -hmm. otokamwari okay. ndarota shamwari ndarota tichaata kwashamwari okay. saka it's, it's

ngavaone nguva yekuti whatever age they are today mhm. ngambopafocus yekuti where will i be in five years time mhm. where will i be in ten years time mhm. then we come back kunyaya mamiriri akaita zvinhu izvozvi tinoziva kuti kune vamwe vati ah ndidi kuenda kuchikoro nekuti zvinhu zvacho zvakaoma hakuna mabasa ko tikamuka mabasa ako iwe une grade seven wakati audi kuenda kuchikoro zvikanzi kune basa rinodiwa kana ane o level kana kuti ane a level kana ane degree mm. shanduko ichawapo muupenyu hwako ndeipi mm. mm. and also they should know that inyika ino yakafirwa mm-hmm. kwakafiwa nevasikana nevakomana vaitodawo kurarama mm-hmm. mm-hmm. iri purpose yekusunungura kubvisa murungu nekuti what these guys don't know is dai pasina hondo yakarwiwa ruzhinji rwacho ungadai isiri muno muharare mm. nemaperenzi acho angadai asiri muharare yanga isina kuchipa machipiro mm. ayaita aya mm. mutare chayo yanga isina kuchipa bula wayo yanga isina kuchipa mm-hmm. kuti ana tomo injeri vazouya inyaya kuti kune vasikana nevakomana vakaenda kuhondo vakasununga eh, izvozvo chete ngavange kutya hatisi kuti isusu makomrezi tinoshamisa Asi munhu akamboconsidhawo izvo zvokuti for me or for my father to be who we are today inyaya yekuti kune boys and girls akasacrifice your message to, to, to today, today's youth even message yangu to today's youth is that mm. uh, i know um, we say things are not

takazoita zvekucorresponder ndakunesinga andimuchaizainzi rapid resultsaiwa yakatibatsira takarapid resulta nayo ehe takarapid resulta nayo tikaitawo ma5 o levels edu ikoko ini nangu andida kupfuura 5 idzodzo ndakamboita five o levels nerapid results college because ndatantakuraka takazenge taane vana eh, eh, takazenge taane vana zvanga zvisaite kudzokera kuchikoro
ndaito nebasa rakanaka haraitotambirisa mari inofura vamwani vakafura inini chikoro but one day ndakangozvibvunza ndikati Asi zvikanzi maiwe Olivia une chii? Not ndirimo vheti. Zvatokwana. Kana kwazi kune basa risina chekuita newo vheti ndinoriwana here? So ndakataura nemurume wanga ndinoda kutanga chikoro ini zvikazi aiwe verenga manewspaper. Ini ndiende chikumaka nemapast exam. Unozivi yanga akatiwo. Mhm. Saka ndakatanga kuverenga manewspaper ndichimakwa 25 percent. Mm -hmm. Okay. 30% kudhara tairegister muna june ka or november Yes, yeah, yeah.
because yanga iri cambridge Ndichiri- zvikazi kana waaredi ndichakuudza ndakuita pa 50 juni paakasvika zvikazi endaoreja english chete apa ndarejesta ndandindishavana nenhumbu yangu yakakura iyoyo pandanyora november vanabuda nebii paenglish i got encouraged But- ndikati okay chinoita chikoro ichi this can be done pandagara zvangu saka tisu vanhu vakakurumidza ku abolition of post ku ministry of youth okay taabolishwa 93 february mm -hmm. 94 mba ndaenda full time papeoples college kugara kuita student okay. monday through friday ndakapotsa yeah. ndanyorerana o level nevana vangu
zvanga zvada kunosangana zva ndakazongowati pfuure zvishoma okay. but ndakatosita papeoples college ndakwana o level ndapedza izvozvo bva ndazoita diploma rangu mutheology ndikazoita diploma rangu systematic cancer okay. and ihave never ceased going to school ndiri kutoita chikoro nahasi bcause it keeps me going what school are you doing now um, ndakazoita imwe inozi the work of byron